Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-ħajja u x-xogħlijiet ta' Fortunato Panza Vecchia. Min kien dan il-bniedem ħabrieki? Għaliex huwa figura importanti fl-istorja ta' pajjiżna? Fortunato Panzavecchia twilet l-isla fit-19 ta' Wissu 1797. Huwa sar kanonku fl-età tenera ta' 15-il sena. F'dan iż-żmien ukoll beda jikteb xi prietki bil-Malti u bit-Taljan. Huwa studja fl-Università ta' Malta u laħaq avukat fl-1818. Għal numru ta' snin huwa kien is-segretarju tal-Kunsill tal-Università. Bħala edukatur huwa beda jipprepara diversi programmi edukattivi. Fl-1844 il-Gvernatur Patrick Stewart laħqu bħala l-ewwel direttur tal-iskejjel primarji tal-Gvern. Panza Vecchia kiteb numru mdaqqas ta' xogħlijiet f'oqsma differenti. Huwa miet fl-24 ta' Diċembru 1850. Nisimgħu ftit dwar il-familja ta' Panza Vecchia u anke dwar qraba oħra li kienu ta' importanza fl-istorja tagħna. L-ewwel ħaġa Fortunat Panza Vecchia kien wieħed minn dawk il-Maltin illi ehm, kien twieled um, taħt l-ordni ta' San Ġwan ehm, għex ukoll taħt il-Franċiżi u taħt l-Ingliżi. Fi 53 sena li għex ħajja pjuttost qasira, 50 sena minnhom għaddihom ehm, taħt l-Ingliżi. Panzavekja kien bniedem istruit li żar bosta pajjiżi fi żmien ta' taqlib politiku u kulturali. L-ewwel ħaġa eh, Panzavekja ehm, kien kanonku ehm, tal-Isla, Kien kanonku, kien għadu zazuħ, tista' tgħid, kien qabel sar kanonku qabel ma kien sar qassis. U imbagħad mar l-università, studja l-liġi, imma studja wkoll it-teoloġija, minn fejn ħareġ naturalment qassis u wkoll avukat. L-ewwel xogħol li kellu, panza vecchia, wara li ħareġ mill-università, kien Propju reġa' l-Università. Għaliex? Għax kien is-segretarju tal-Kunsill tal-Università. Panza Vecchia kien ukoll fetaħ skola għat-tfal tal-Kottoner. Din l-iskola eh, kienet tinsab l-isla fej kien joqotu, naturalment, u kienet maħsuba għal dawk it-tfal illi ma kellhomx flus, ma kellhomx mod ieħor fejn jistgħu jitgħallmu. Barra minn hekk imma Panza Vekja eh, kompla mbagħad fil-qasam edukattiv għaliex il-gvern Ingliż kien appuntaħ bħala l-ewwel direttur tal-iskejjel primari. Nafu li kellu librerija mdaqsa li kienet tinkludi wkoll kodba li kienu tniżlu fl-indiċi fosthom dawk ta' Machiavelli u Voltaire. Panza Vecchia kellu ħafna kotba, mijiet ta' kotba. Dan nafuh għaliex wara li miet, madwar tliet snin wara, kienu rkantawlu l-kotba. Ġifieri hemm il-lista sħiħa għadek tista' tara fil-Bibljoteka Nazzjonali, kienu ħarġu dan il-ktejjeb żgħir. bil-kotba kollha li kellu Panza Vekja u li kienu għall-irkant. Dan il-librerija tiegħu kienet waħda sinjura ħafna. Kotba tista' tajt fuq ħafna suġġetti li kienu interessaw lilu u hemmhekk tinduna kemm dan ir-raġel kellu kultura kbira warajh. Sewa kien raġel kolt ħafna. Kellu kotba, ovvjament, tar-reliġjon, għaliex hu kien qassis, jiġifieri kotba li jittrattaw l-Iskrittura Mqaddsa, imbagħad kellek kotba tal-predikazzjoni, kif wieħed jista' jippriedka u mudelli ta' priedki differenti. Kellek kotba klassiċi, Latini u Griegi, insomma kellu ftit minn kollox. Panzavecchia kiteb numru ta' prietki, kemm bil-Malti u anke bit-Taljan. Dak iż-żmien mhux kull qassis kien jipprietka. Forsi hemm din l-idea għax aħna llum fil-Knisja l-qassis, kull qassis jagħmel il-prietka tiegħu, però dak iż-żmien mhux kull qassis kien jipprietka. Panza Vecchia kien wieħed mill-predikaturi, u dan nafuh ukoll għaliex fin-notamenti tiegħu, fil-karti privati tiegħu, insibu diversi prietki, kemm bit-Taljan kif ukoll bil-Malti. Lil Panza Vecchia nistgħu nsejħulu raġel ta' kultura u qaddej tal-patrija. Huwa raġel ta' kultura għaliex kien raġel tal-iskola, kien raġel kolt. Dan anki meta ehm, sifer, eh, sifer diversi drabi kien mar Franza, mar l-Iżvizzera, mar l-Italja, mar l-Ingilterra, dak iż-żmien kienu jdumu meta jsifru wkoll dan mhux bħal bħallum taqbad l-ajruplan u f'satejt tasal f'post. Ġifieri meta kienu jsifru ġifieri għid ħajdumu numru ta' xhur. Però hu anki meta siefer dejjem kellu dak il-ħsieb li jitgħallem, li jżur il-mużewijiet, iżur it-teatri ta' fejn kien imur, u fuq kollox jitgħallem anki jipprova jieħu r-ruħ tal-pajjiż u qalha hu stess kif billi isir ħabib man-nies tal-lokal. Issa, kien studjuż, kif għedna, jiġifieri Panza Vecchia nafu li kien hekk, kien bniedem ta' studju kbir għaliex fl-arkivju tal-Katidral fejn illum għandna l-karti kollha tiegħu qegħdin ikkustoditi hawnhekk, Naraw li dan hawnhekk hawn madwar 40,000 folja differenti, jiġifieri ta' ħajtu kollha għall-Grezja tal-li qegħdin hawnhekk f'dan l-arkivju. Kiteb ħafna dan, jiġifieri għamel ħajtu dan jaqra u jikteb. Jiġifieri huwa bniedem ta' kultura kbira. Fl-1835 Panza Vecchia joħroġ l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu. Dan kien ktieb tal-istorja bl-isem L'ultimo periodo della storia di Malta sotto il governo dell'ordine Gerosolimitano. Dan il-ktieb jittratta l-aħħar 60 sena tal-Ordni ta' San Ġwann f'Malta. Ġifieri qed nitkellmu mill-Gran Mastru Pinto sa Gran Mastru sal-Gran Mastru Hompex. L-aħħar Gran Mastru ġifieri. Issa kien hemm żmien fejn fejn il-Panza Vekja l-istoriċi ta' dak iż-żmien ma kienux iqisuh bħala wieħed importanti. Għaliex? Għaliex fil-ktieb tiegħu ma jagħmilx referenzi. Imma aħna meta minna riċerka tagħna hawnhekk, eh, sibna in-noti ehm, li juża u eh, biex joħroġ dan il-ktieb, sibna anki l-abbozzi ta' dan il-ktieb, il-manuskritti tiegħu, u f'dawn in-noti sibna li dik l-informazzjoni ta' ilu tali, dik l-informazzjoni ħadha minn dak il-ktieb, dik l-informazzjoni ta' ilu xaħat ieħor. Biex insemmi, per eżempju, wieħed mill-informanti ta' Panza Vekja kien xejn inqas minn Mikiel Anton Vassalli, illi dan kien għex l-aħħar żmien tal-Ordni wkoll u kien protagonist għaliex kien ehm, personaġġ importanti ħafna għaliex da kellu ehm, kien waqqaf partit, ehm, ovvjament kollox bis-sigriet, dak iż-żmien ma stajx toħodha kontra l-Gran Mastru inti, ma dan kien waqqaf partit sigriet Kien partit tal-patrijotti Maltin u dan kellu ħafna nies warajh bil-ħsieb li jwaqqgħu l-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, il-Gran Mastru de Rohan. Tajjeb għax dan ma riex jagħti iktar drittijiet lill-Maltin. Issa dan Vassalli rrakkonta dawn l-affarijiet, dawn il-ħwejjeġ lil Panza Vecchia li kien qed jistaqsih, biex imbagħad Panza Vecchia kitibhom. Dan ma kienx l-unika xogħol marbut mal-istorja ta' pajjiżna. Meta Panza Vecchia kien direttur tal-edukazzjoni tal-iskejjel primari, wieħed mill-ewwel kotba li kiteb u li mbagħad naturalment xerridhom mal-iskejjel f'Malta u Għawdex, kien il-Breve Storia di Malta, ġifieri l-istorja fil-qosor ta' Malta. Kellek naħa bil-Malti u naħa bit-Taljan. Issa, dan hu ktieb interessanti ħafna. Mhux l-iktar mill-lat storiku, għax dan ktieb ta' ftit iktar minn 30 paġna, ġifieri wieħed m'għandux jistenna jew jippretendi li ħajsib xi dettalji kbar. Però huwa l-ewwel ktieb tal-istorja ta' Malta li kien maħsub għall-istudenti tal-iskejjel, għall-istudenti tal-iskola, għat-tfal. Qed nitkellmu hawnhekk jiġifieri it-tfal ħafna minnhom qatt ma kienu marru skola. U żgur illi daw qatt ma kienu talmu jew kienu jafu b'xi mod x'għaddiet minnhom Malta jien naf fi żmien il-Konti Ruġġieru jew li kien jeżisti l-Konti Ruġġieru jew x'kien hemm fl-Assedju l-Kbir. Jiġifieri dan kien l-ewwel tentattiv biex Panza Vecchia bħala direttur iqarreb it-tfal lejn l-għeruq ta' pajjiżna. Il quddiem imbagħad ħareġ ħarġa oħra, edizzjoni oħra, did-darba bit-Taljan u bl-Ingliż biss, għaliex it-Taljan u l-Ingliż dak iż-żmien kienu lingwi importanti ħafna f'Malta. Fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina insibu l-hekk imsejjaħ il-Fondo Panza Vecchia. Il-Fondo Panza Vecchia jkopri madwar 144 volum li f'termini ta' metraġġ qed nitkellmu madwar bejħed ieħor tmien xkaffar, xkaffar ta' arkivji. U madwar 40,000 folja. Il-kollezzjoni ta' Panza Vekja baqgħet separata għalija. Ġifieri mhix inkluża fl-arkivju storiku tal-katedral, kieku d-donazzjoni tingħatat mod reċenti kienet tidħol fil-kollezzjoni tal-Mixellanja. Imma għal raġuni storiċi minħabba l-kollezzjoni kienet pjuttost kbira, wara d-donazzjoni tagħha lill-Katidral minn neputi tiegħu Monsinjur Ignazio Panzavecchia fil-bidu tas-seklu 20, il-kollezzjoni baqgħet fl-interità tagħha għaliex anki meta wara l-gwerra l-arkivji xi arkivji li kienu merfugħin konservati f'kaxxi u maħbijin fis-swar infetħu, Il-klassifikazzjoni bejn wieħed u ieħor baqgħet l-istess kif ħalliha kif oriġina l-awtur stess, ġifieri Fortunato Panzavecchia. Ħadem fuqha fil-fatt Dominku Kutajjar li kien kuratur, aktar tard kien kuratur tal-fine arts, imma għal xi żmien ħadem ukoll fl-arkivji tal-katedral meta kienu qed jagħmlu il-proġett tal-microfilming fis-sebgħinijiet u fil-bidu tat-tmeninijiet. Fil-fatt l-iskedi, il-card catalogues li għamel Domin Cukutajar baqgħu relevanti biex anki riċerkaturi oħrajn, fosthom l-riċerkatur l-awtorità ewlenija fuq li huwa Sur David Agius Muscat, seta' jibda x-xogħol tiegħu grazzi għal dak li kien għamlu, x-xogħol li kien għamel preċedentement Domin Cukutajar. Nafu wkoll li kien hemm Tentattivi oħrajn meta Dun Ġwann Azzopardi, il-kuratur u arkivista preċedenti, ħajjar lil xi skulari biex jaħdmu fuqu, insemmi lil Monsinjur Pietru Pawl Sajdon, il-Ġużè Aquilina, il-Ninu Cremona u aktar tard, lil Ġużè Cardona li kien beda d-dottorat tiegħu imma mbagħad waqaf jaħdem fuqu. Dawn il-karti wkoll ġew microfilmed u llum ġew konvertiti mod diġitali. Eventwalment, il-qoddim hemm il-ħsieb illi jkunu aċċessibbli wkoll online għal riċerkaturi biex iktar ma jkunu eh, mifruxin għad-dispożizzjoni tal-pubbliku iktar ikun hawn l-għarfien biex inkomplu nistudjaw dan il-personaġġ. Kif qegħdin naraw u nisimgħu, Panza Vecchia kiteb numru sostanzjali ta' kitbiet. Nisimgħu issa dwar tliet fuljetti marbuta mat-tagħlim. Panza Vecchia huwa awtur ta' diversi xogħlijiet, ta' xogħlijiet ta' natura storika, natura lingwistika, eċċetera, xogħlijiet kbar, xogħlijiet ta' ċerta importanza. Imma Panza Vecchia ħallina wkoll numru ta' kitbiet żgħar, numru ta' materjal f'dal-każ stampat, fuljetti attwalment, illi huma interessanti ħafna, huma rari ħafna, ħafna drabi dan huwa tibda materjali li jintilef. Importanti il għaliex jixħtu dawl fuq l-impenn edukattiv ta' ta' panza vekja. Nafu bit-tlieta minn daw il-fuljetti jista' jkun wieħed ma jistax jisluri illi kien ippubblika iżjed imma tlieta salvaw u allura b'ċertezza ngħidu illi ħareġ serje għall-inqas ta' tlieta minn dawn il-fuljetti. Fl-ewwel wieħed naqraw taħdita bejn missier u iben. Dan huwa fost l-iktar mit-tliet fuljetti interessanti il għaliex dana jibda billi jagħti l-alfabett Malti. Jiġifieri hawnhekk La Panza Vecchia qiegħed jagħti l-verżjoni tiegħu tal-alfabett tal-alfabett Malti. Dik hija fuq l-ewwel faċċata. Il-faċċati l-oħrajn imbagħad jitkellem dwar ehm, din it-taħdita dan id-dialogu bejn missier u bejn iben, il-missier qiegħed jgħallem lill-ibnu qiegħed jispjega lill-ibnu l-importanza tat-talim, inkluż l-importanza anki tat-talim fl-ilsien tagħna, eh, fl-ilsien fl-ilsien Malti. Interessanti wkoll ta' min wieħed jgħid illi fit-tliet każi dawn il-fuljetti huma illustrati, ġifieri kull wieħed minn dawn tliet fuljetti għandu illustrazzjoni żgħira illi b'xi mod hija relatata appuntu mas-suġġett li jkun qed ikopri. Fit-tieni fuljett naqraw xi tifkiriet. L-iskop ta' dawn il-fuljetti huwa doppju, huwa B'skop ta' tagħlim, jiġifieri Panza Vecchia qed juża dawn il-fuljetti biex jgħallem, allura l-kontenut huwa wieħed ta' tagħlim. Waħda minnhom hija meħuda mill-Bibbja taħdita bejn Tobija il-missier u Tobija l-iben. U allura għandek l-element bibliku hawnhekk Għandek rakkont mill-kodba mazza, imma huwa miktub bil-Malti, huwa miktub bil-Malti ta' panza vekja. Iġveri, allura għandek l-element ta' talim f'dal-kas reliġjuż, imma wkoll għandek l-użu tal-Malti, l-użu tal-alfabet kif żviluppaħ panza vekja. Fuq il-raba faċċata ta' dan il-fuljett, għax dawn huma fuljetti ta' erba faċċati kollox, fuq il-raba faċċata Imbagħad għandek il-Pater Noster, il-Missierna, bil-Malti, bl-alfabett ta' Panza Vecchia, u mbagħad ukoll għandek il-verżjoni bit-Taljan. Fl-aħħar fuljett insibu informazzjoni dwar it-topografija ta' Malta. Fuljett ieħor Huwa dwar il-ġeografija. Allura għandek mappa tal-Mediterran fuq l-ewwel faċċata, tidher Malta naturalment, u qed jispjega lil qarrejja lil qarrejja żgħar, lil qarrejja li ħajużaw dawn il-fuljetti fejn qiegħda appuntu Malta. Fejn qegħdin il-gżejjer Maltin fil-kuntest Mediterranju. U mbagħad it-test ikompli billi jispjega il-ġeografija ta' Malta, naturalment il-pożizzjoni tagħha ma' pajjiżi oħra, eċċetera. Imma l-istess, jiġifieri hawnhekk għandek l-element ta' tagħlim f'dal-każ għat-tagħlim ta' natura ġeografiku, imma bl-użu tal-Malti, tal-Malti kif jgħat ikun miktub minn Panza Vekja. Ma ninsewx, dana huwa fost l-iktar materjal bikri, mod partikolari fej jidħol tal-jima zzar, eh, bil-Malti illi nafu bih, illi salva. Il-kanonku Panza Vekja ħadem qatiħ biex iġib il-qoddim il-lingwa Maltija. Insibu numru ta' kitbiet marbuta mal-lingwa. Sa żmien Panza Vecchia kellna l-grammatika ta' Michel Anton Vassalli u l-grammatika ta' Francesco Vella. Meta Panza Vecchia sar direttur tal-iskejjel, hu kien mitlub li joħroġ il-grammatika tal-Malti. Issa, il-grammatika ta' Panza Vecchia hija interessanti. u hija differenti, anke fil-ħsieb, minn dik ta' Vassalli, ngħidu aħna. Panza Vecchia ħareġ bi grammatika iktar raġunata. Fejn, ngħidu aħna, Vassalli għalih kien difett kien tħassir it-Taljan fil-Malti u dak iż-żmien kellna ħafna kliem Taljan fil-Malti diġà. Anki l-morfoloġija, ġifieri kif tinbena l-kelma, kellna l-morfoloġija Taljana li kienet kienet diġà b'saħħitha ħafna fil-lingwa użata mill-Maltin. Issa, fejn dan rah difett, Vassalli, Panza Vecchia rah preġu. Panza Vecchia kien l-ewwel wieħed li mhux biss laqa' t-Taljan fil-Malti, imma talli rah bħala uniku. Tajjeb, għaliex? Għax il-Malti kien qiegħed ħolqa, tajjeb, bejn il-lingwa Semitika, kultura Orjentali, mal-lingwa Taljana, kultura Ewropea. Viżjoni bħal din li kellu Panzavecchia kienet titlob li hu jrid joħroġ anki d-dizzjunarji. Tajjeb, fil-fatt nafu li Panzavecchia beda jaħdem fuq żewġ dizzjunarji, wieħed etimoloġiku tal-kliem u jgħidlek ukoll l-oriġini tal-kelma, ġifieri, u l-ieħor mbagħad frażjoloġiku b'espressjonijiet mit-Taljan, eċċetera. Issa, da li ġara kien li Panza Vecchia ħareġ l-ewwel faxxiklu taż-żewġ dizzjunarji, irnexxu li joħroġhom. Imma Panza Vecchia laħaq miet. Panzavecchia kien miet għal għarrieda, baqa' rieqed bil-lejl. Ma kien xejn pjanat naturalment u allura waqaf kollox. Issa dawn iż-żewġ faxxikli ma sibniehom imkien. Fittixna kemm Malta kif ukoll barra u s'issa għadhom ma tfaċċawx. Nafu li ħariġhom, nafu li ppubblikahom, imma aħna ma sibnihomx. Però, xorti tajba, fil-riċerka tagħna fl-arkivju hawnhekk fil-Fondo Panza Vekja, irnexxielna insibu il-manuskritti ta' dawn l-ewwel faxxikli ta' dawn id-dizzjunari u ttraskrivejnihom u ppubblikajnihom. Qalb il-manuskritti ta' Panza Vekja Insibu wkoll xi xogħlijiet ta' natura letterarja. Panza Vecchia kien kif għedna kien bniedem kolt, kien bniedem bravu u kiteb mhux biss kitbiet marbutin mal-istorja, fatti, informazzjoni, imma kellu anki dik l-arti fih. Fil-fatt nafu li Panza Vecchia kiteb diversi poeziji, kien jiltaqa' ukoll, kien hemm għaqda ta' poeti kienu jiltaqgħu. Ħafna drabi daw kienu jimbu bit-Taljan. Tajjeb. Però Panza Vecchia kiteb ukoll xi drammi eh, bil-Malti. U eh, dik għalina hija interessanti ħafna. Fil-fatt, dramm minnhom eh, naħsbu li huwa wieħed minn tal-bidu jekk mhux l-ewwel wieħed li għandna bil-Malti. Panzavecchia kiteb ukoll fil-qasam ġurnalistiku. X'kien qiegħed jiġri f'dan iż-żmien? L-ewwel gazzetta li ħarġet hawn Malta bil-libertà tal-istampa kienet gazzetta ta' Fortunat Panzavecchia. Kien jisimha Lo Spettatore Imparziale, jiġifieri l-ispettatur li ma jżomm ma' ħadd. Ma tantx kellha ħajja twila din, ħarġet biss tmien darbiet, għaliex peress li hu kien qassis, kien jikteb ismu wkoll, kien jagħmel artikli fiha, kien iġib artikli fiha li kienu wkoll ta' natura politika, jitkellem fuq il-faqar, jitkellem fuq l-edukazzjoni, eċċetera. So, darba minnhom kien se jaħlu l-isqof Franġis Karwan dak iż-żmien u qallu biex iwaqqafha u Panza Vekja kellu jobdi. Però ma jfissirx li Panza Vekja ma ħareġ iktar gazzetti, fil-fatt ħareġ iktar gazzetti, però qatt ma kien imbagħad iġib ismu f'dawn il-gazzetti. Gazzetta minnhom li hawnhekk għandna in-noti tagħha, il-manuskritti tagħha, hija l-gazzetta Brigella. Issa din hija interessanti dil-gazzetta għaliex? Għaliex hemm min jgħid hemm ħafna minn tal-fema illi din il-gazzetta kien jiktibha Dun Ġużepp Zammit Brigella, kien il-laqam tiegħu Brigella. Però aħna sibna in-noti hawnhekk fil-karti ta' panza vekja. Issa, x'jista' jiġri? X'jista' jkun dan? Ġifieri jista' jkun li eh, jew dan Brigella kien jiktiba ma' panza vekja xi ħaġa li kienet tiġri dak iż-żmien. Eh, jew inkella li verament panza vekja kien kiteb din il-gazzetta u diffiċli biex tajt għaliex l-ismijiet qatt ma ssibhom. Imbagħad għandu gazzetti oħrajn. Fost l-oħrajn insemmu per eżempju il-Babaw, Patriotta Maltese. Dawn għanna biss il-manuskritti tagħhom, ġifri ma nafux jekk għax ħarġu fil-verità qatt ma sibnihom qatt ma ġew irreġistrati, imma għandna biss il-manuskritti tagħhom. L-aħħar gazzetta li kien joħroġ kien joħroġha bismu kienet Iż-Żmien il-Mirbuħ. Dina ħareġ biss l-ewwel waħda għaliex imbagħad Panza Vecchia miet f'daqqa. kienet gazzetta reliġjuża. Il-Kanonku Fortunato Panzavecchia għamel żmien twil minsi. Illum saru u għadhom qegħdin isiru diversi studji dwar il-minjiera ta' informazzjoni u rikkezzi fil-kitbiet li ħalla lil din il-gżira li tant ħabb. B'dan wasalna fi tmiem programm ieħor.